tēnei o ngā hōtaka e kīia nei he puke, he rangatira. Ui, i te rā nei ko taku manuhiri kua tae mai runga i te hōtaka, ā, ko tētahi o aku nei hoa, tētahi o aku nei whanaunga me kī, ā, i roto i te ao kapa haka nei, engari i te rā nei kei konei ia ki te kōrero e pā ana ki a ia, ā, me tōna tupuranga, tōna ake ao, ā, nā reira, Me nawhi ngā kōrero, ngā pahupahu noa, hoino ka hoatu au te rākau kōrero ki a ia māna whakamōhio atu ko wai ia, nō hea hoki, na reira e te tuahine e mihi ana ki a koe i haramai i runga i tēnei whakaaturanga, tēnā koe, ka hoatu au te rākau. Tēnā koe, te whanaunga, te tungane, e mihi ana ki a tātou katoa. Kia ora. Koe tēnei, ko Tūreiti Rudolf taku ingoa. Ā, he uri tēnei nō Te Aupōuri, Te Rarawa, ki te taha o tōku matua, ā, ki te taha o tōku whaea nō Ngāti Hine, Ngāpuhi whānui, ā, nō reira tēnei au e mihi kau ake ana ki a tātou. Mauri ora! Mauri ora i te tuahine, tēnā koe. Na, ā, oh well, ā, i runga i wēnā kōrero, me ngau atu tāua ki roto i te kaupapa, ā, Ko taku hiahia ki te rongo i ngā kōrero e pā ana ki a koe me tō whānau, me tō, me tō oranga katoa, ā, nō reira, tēnā ka homai koa tō, tō pēpeha i ō taha e rua. Tīmata okay, ki reira pea. Ai, tēnā koe. Ā, ka ho tōku matua, ā, ko Pāwaringa te hau kāinga, ā, ko Hine Rākei te maunga, ko Ōhaki te marae, Ko Rotokākahi te awa, ko Māmari te waka, Tūmatahina te tangata, ā, ko Te Uri-o-Tai te hapū, ā, ko Te Aupōuri me Te Rarawa ngā iwi. Ā, Taho tōku whaea, ā, he uri ahau nō Ngāti Hine Te Orewai, ā, ko Tauhinare te marae, ko Hikurangi te māunga, ko Ngāpuki Matawhaorua te waka, Ā, e, ko tēnei au e mihi atu ana ki a tātou, ā, anō hoki nō Ngāpuhi nui tonu, he uri, ā, nō te pū o te wheke kaikohekohe kai roto i te whare. Kia ora, huihui. E mihi ana ki a koe, te uri o tai o Ngāti Hine, hui, ka mau te wehi, tuahine. Nā reira, i, ā, i te tīmatanga o tō ao, i whānau mai koe ki hea, tupu mai koe ki hea? Alright, so i whānau mai au ki te hohipere o Whāngarei. Um, i tipu ake au ki roto o Pāwaringa, so mai i te tau, tae noa ki taku, eh, ki te tau, um, ki aku tau whā, uh, i tipu ake au ki roto i te riu o Pāwaringa. Kia ora. Uh, i haere au ki te kōhanga o Pāwaringa. Right. Um, Engari he, he uh, maumaharatanga hātiki i tēnei Barroso. Te Ai. wā rua aku tau, pātata te kōhanga reo uh, ki, te kura kaupa, ki te kura o Pāwarenga e kia nei ko Hāto Maria. Oh, ai. Wai ware ware taku tuakana i tōna tina bau. So te wā e rua aku tau, i whakawhiti au i te whīra, kia hoatu tōna tina ki aia. Ai, mai ai. i tērā rangi bau, I haere au ki te kura. Tau rua, toru aku tau, ā, i haere au ki te kura o Hatomaria, i mea mai taku whaea ki au, you know, me haere tāua ki te kōhanga reo, engari, you know, nui rawa aku whakaaro, he hea nāu te haere ki te kura. And nā te tata o ngā whānau, ngā tangata o te riu nei, i whakaae kia haere au ki te kura, so yeah, tino waimarie ahau runga i tera, and so me ki i kura au ki Hātōmaria i au e tamariki tonu ana, um, yeah, and then i te wā i taku, um, te wā e wha aku pakeke, i hūnuku taku whānau ki Te Iringa, a reira mātou noho ai mo te whā rima ngā tau, and then ka hūnuku tōtika ki Kaikohe. And mai reira wau, te nuinga ake ko te hītori. Kai Kaikohe te pū o te wheke, ahau mō te nuinga o tōku oranga, i waimarie ahau te kura ki te kura o Kaikohe, te wharekura o Kaikohe, mō ōku rā kura katoa, mai te wā e rima aku tau, ki te wā i te kai mā whitu aku tau, so yeah, he whānau anō um, tāku ki reira, and yeah, waimarie katoa bau i, i rawe katoa ki au, taku tipuranga, um, i waimarie anō hoki au kia tipu ki roto i um, tō tāua ao Māori. Kia ora. Uh, and, yeah, just ā tāua katoa, and he nui rawa um, you know, aua momo akoranga uh, e ora tonu ana ki roto i au, mm. uh, and kua tāpiri ki te wahine uh, e kōrero nei. So, me mihi ka tika ki te kura, ki ngā kura katoa i te mea, you know, he ahurea, rere ke he ahurea a tāua o roto.

Ae, tika tae my bro. Ora tonu ana aku matua, umm, ki roto i to tatou whanau ake e rima nga tamariki, so e rua aku tungane, e rua aku tuakana and ko au te potiki. Umm, yeah, and e ora tonu ana oku matua and waimarie ano ki tatou, umm, kai roto tonu E noho tonu ana rāua ki Kaikohe, anō hoki e noho ana ōku tuakana e rua ki Kaikohe tonu, ā, engari mō te taha taitama tāne e aua, ā, kua hūnuku atu rāua ki wāhi kē atu, ā, te mātāmua o te whānau e noho ana ki Ahitereiria, and then tērā atu o ō aku tungāne e noho ana ki Utah. So. Āe, āe, kei wāhi kē, so, yeah, engari koirā ko aku, taku whānau, and waenganui i aku tungāne, i aku tuakana, e tekau mā whitu aku irāmutu. Ohu! So, āe, they've been busy, bro. Oh, kia ora. Horekau aku tamariki i tēnei wā. Aku tamariki ake engari ki au nei aku irāmutu he uri nāku anō hoki. Kia ora. Umm tautoko ēnā kōrero. Nā, taku mōhio na te mea ko tāua tēnei mahi ana i te ao kapa haka and i reira hau tūtaki au ki a koe me te mōhio me te whakawhanaunga Anō. Kia ora. Āe rā, ā, nā reira i putaputa mai wērā kōrero, ā, ko tō whānau he whānau hāhi, Moromona, tika? Pono, my bro, āe, um, kaha rawa aku mātua ki roto i te hāhi nei and um, i whakatupu rāua i a, i a te nuinga o, i a, i a rāua tamariki i roto i te hāhi Moromona, um, te hāhi o Ihu Karaiti o ngā rā o muri nei. Mm. Uh, engari mō aku uh, tuakana me taku tungāne te mātāmua o te whānau, i a rātou e noho ana ki Pāwarenga, he hononga nui tā rātou ki te hāhi katorika. You know, e mohe ana tātou wērā wāhi ki um, te tai hau, hauāuru, you know, nui rawa um, Te Hāhi Katorika ki reira, o, he mea tino inau whakahirahira te Hāhi Katorika, ki o tāua whanaunga o te tai hauāuru. So, i tipu ake aku mātua, Ruti Te Hāhi Katorika, engari tā mātou hūnuku mai ki Kaikohe, ia i huri hei, hei Moromona. Umm, engari, ā, ahau me taku tuakana kei runga i au, ā, me taku tungāne kei runga i a ia, āe, i tipu mātou tokotoru, ā, ki roto i te hāhi, ā, Moromona marau. Umm. Ā, ē. Ā, kia ora. Koina te take kei Utah tō tungāne noho nei, nē? Āe, pono marika, pono marika. Kia ora. Āe, ā, i, i, ā, Hawai'i ia mō te rua tau, ā, kei runga ia i tōna mihinare, mission, ā, and muri mai i tōna mihinare e hihi ana i a te kura ki reira. So, ā, i, i kura ia ki reira kātahi ka hono, ā, ia me to, tana hoa rangatira, and i noho rāua ki Hawai'i, ā, muri mai o te kura, mō te toru tau kātahi ka peka atu ki Utah. Kia ora. Ā, and reira tonu rātou e noho ana.

Uh, mm. Nā reira, tēnā kōrero, hea, me pēhea nei tō, tō noho ki reira? Ai, bro, te ame hoki au ki tētahi wheako i au i te kura. Kura. Uh, kura nā ki te kura kaupapa Māori o Kaikohe. Ai. Um, mau mahara au, bro, tētahi wā, uh, you know, kai, kai roto uh, taku akomanga i tētahi porohita, and i pātai mai te kaiako, you know, um, Kōrero mai tētahi whāinga wāu a muri mai o te kura and you know i tū te katoa me te kōrero i tētahi whāinga and te wā ka tae mai ki taku wā bro i tū au me te kī e hiahia ana au te haere ki te whare wānanga o Brigham Young ki Hawaii and bro like me pono taku kōrero i kata I kata aku um hoa um and mai i reira like i whakaaro ai like man he whainga like he moemoea kē tēnei hara i te whainga like you know engari i i tipu ake ki roto i au tētahi ahi me kī um me te tino hiahia kia you know tae atu ki tēnei whainga aku so i tipu ake te whakaaro i reira um and then a muri mai o te kura Ā, i whakarite au inai mō te haere, i tono au i aku pepa, ā, i rapu mahi au mō te, um, you know, utua i taku, um, pepa waka rererangi, me ērā atu mea, āe. Āe. So, whakarite au, ā, i te tau 2000, ā, ka, 2011, i whakaae kia haere au ki te, ki te kura nei. So, whakarite au, I tae atu au ki Hawaii i te tau 2010. I taku taenga atu ki reira, i hiahia au te ako e pā ana ki tēnei tohu e kīa nei ko te Exercise Sports Science. Engari, taku taenga atu ki reira i roto i aku mārama e rua, Tuatahi, um, i kite au he maha ake te science i te sport and harau pai ki tērā, so tīni tere, tīni au i taku kaupapa matua. um, and, you know, me pēhea ake te, um, te tīpako i tētahi kaupapa matua i au ki Hawaii ki roto i te Moana Nui ā Kiwa ki te kaupapa o te Pacific Island Study. So koirā taku tohu, um, taku kaupapa matua i ako au e pā ana ki uh, you know, ngā motu rerekē i roto i te Moana Nui ā Kiwa mm. uh, me tā mātou hononga. So e he ataahua katoa te wheako ki au and i, i mea mai koe, ia, i I whai wāhi au te mahi ki roto i te Polynesian Cultural Centre and kia mōhio mai tātou, koirā te wāhi matua mō, mō ngā manuhiri ka tae ki Hawai'i. So, Polynesian Cultural Centre kei taumata kē i roto i tēnei mea te tourism industry. Um, so, i waimarie katoa. And ko te take, bro, he tino rongonui te wāhi nei i te mea Ko te puna um, wa, o ngā tauira ki Brigham Young University, Ai. mai ngā motu, you know, like ngā tauira, oh, ka hai tēnei wāhi mai ngā motu, so kei reira ko ngā Māori mai Aotearoa, uh, ngā Fijians mai Fiji, you know, so koira te take he wāhi tino rongonui a uh, te Polynesian Cultural Centre, because mm. they have you know, um, tangata whenua nō te wā, nō ngā wāhi, nō ngā motu, um, e mahi ana ki roto i wērā pā rerekē. Mm. So, yeah, koirā te take he tino rongonui te wāhi nei. And te nuinga o, o te moni ka kohia e te Polynesian Cultural Centre, ka whakahokia ki ngā tauira, pērā i au. Oh. Uh, yeah, so he, um, he tino, he tino, kaupapa whakahirahira a te kura anō hoki te Polynesian Cultural Centre. Nau whai wāhi mai ki a mātou o Aotearoa nei ki te whai mātauranga anō hoki ki te you know, tohaina i tā mātou, uh, i o mātou tikanga, o mātou waiata, haka, um, pākoro tawhito ki te ao. Mm. So, yeah, tino, he tino whakahirahira te wāhi nei, um, and taku waimārie kia whai wāhi atu uh, ki te haere ki te whare wānanga o Brigham Young, anō hoki ki te mahi ki te Polynesian Cultural Centre. Oh, tautoko o kōrero tuahine, mm. tō tino waimari e ki te mahi ki reira. Oh. Anō hoki e mihi ana ki a koe kia tutuki i tō whāinga

are taringa mai. Nō reira, ā, i mea atu au i mua rā, āe, ko koe tēnā, ko tāua tēnā mahi ana i te ao haka, ā, i roto i Āe. tētahi o ngā rōpū o, o, o Ngāti Hine, Kia anō ora. hoki, āe, ā, Haere ko ngā te Waeringa kaha ki roto i te whare. Kia ora, Waeringa Te Kaha. Nā reira, ko tētahi o aku pātai nui ki a koe, e, e, Mm. tēnā pea he, e whakatakoto i te mānuka. Uh, ka hoki mai koe ki te, oh, ki te rōpū mō te matatini heke mai ana i tērā tau. Ai! o, ka oh, ki te koe kei hea koe i tērā wā. Ia, i, i, i tēnei wā, Bo, um, like, Kua, kua, kua mahue e au, you know, te maha o te wā, te maha o ngā whakatihi, ngā whakaharatau. Āe, ā, tika. and nui rawa ngā kaupapa, you know, ki runga i a tātou katoa. Kia ora. Ā, e, e mokemoke ana ahau mō tērā o, o a tāua ao, āe, marika, you know, like. he oranga wairua, he oranga tinana, he oranga tinana o roto. Mm, kia ora. He mehemea he kaihaka koe, you know, ka taea e koe te mārama i aku kōrero. Ai. Um, engari mo te matatini kei te whai mai, uh, e aua my bro, e mohe ana au, like, he maha ngā kaihaka, you know, kua roa rātou whakaharatau ana, and kīhai au i te tangata, Ahakoa ko tōku ingoa ko Tūreiti, nāku mātua te hē mō tērā, engari, um, you know, kāre au hihina kia, kia uru mai i tēnei wā, you know. Yeah, um, pai, nā pai tēnā. Yeah, and, he, and mehemea, you know, ko au tētahi e hihana te tautoko i te rōpū, so, um, you know, mehemea he wānanga ka tae ai te haere mai, te just noho tahi, te whanaunga tahi, um, kia koutou anō, mm. ka taea. Mm. Engari, i. Nā, pai, mm. pai tēnā. Just to sort of throw you under the bus. E, nā, nā, nā, he mea e rongo, whakarongo ana te whānau, e moke moke pai ana hau mo te rōpū, e nau wairinga te kaha ki te ngākau, ki te manawa, um, engari ia a, a, a, a tōna wā, ka hoki mai ai, my bro. Nā, ki ora. Te heo si koe, haere ana koe ki ngā whakaharatau? Ā, well, kāore anō kia tīmata ngā mea mō te matatini heke mai ana, ā, ā, i tīmata kē mātou te, te whakaharatau, engari, ā, i te taenga mai o te lockdown, kātahi ka, ka mm. whaka, ā, korengia i ngā prakitihi, engari, hei tōna wā, ka tīmata anō ngā whakaharatau mō, ai, mō te matatini heke mai ana tērā tau. Nā reira, ai, ko hau tēnā... E rongo ana au, bro, e rongo ana au, pia, He wāhi māku. Oh, ai, i ngā wā katoa. Yes, ai, oh, me, yeah. Kua, kua roa te wā, like, you know, kua kōrero au ki, ki a koutou, um, so, pia ia me hono anō, hono anō tātou. Ai, ai, ai tōna wā, ai tōna wā. Mm. Ana, um, nā reira ka tae mai ki tēnei pātai o aku, um, nā te mea kua mahi kē koe i te, te nui o ngā mahi i roto i te kura, i roto i tō ake mahi, um, ki te kura kaupapa Māori o Kaikohe koe e, e whakaako ana i ngā tau ki muri. Uh, ko tīnihia tō mahi i aia nei, nā, nā reira, i roto i o mahi katoa, Ā, ko wai kē ngā tino pou e ārahi nei i a koe, e, e tautoko, e hāpai ana i a koe, i a koe e tupu mai ana, ko wai? Āe, Ētahi, mm. hau, hara, you know, he tau au ki tēnei mea, you know, te irirangi, erangi Ko te tūmanako, ka homai koe i ēnei pātai i mua tonu i tā tāua uiuitanga. Ai tika. Ai koe ēnei pātai, ā, um, pou ako. Ā, ai. Me pono aku kōrero, bro, um, te pou tuatahi ko, ko Iomatua te kore. Mm. You know, um, waimarie au te tipua kia ki roto, you know, i i te hāhi Moromona, anō hoki i te hāhi Katorika, and koia kei mua, you know, koia kei mua, kei ngā taha kei muri, so me tika aku kōrero, um, koia te Pou Matua, uh, you know, te karakia, te haere ki te karakia, uh, he, he whāngaitanga wairua māku, so, ko Io kātahi, uh, ka rua, Ko taku whānau, um, tino tata au ki aku tuakana, so you know, mō ngā piki me ngā heke kei reira uh, rātou i ngā wā katoa. Um, aku mātua anō hoki, uh, engari atu i taku whānau, uh, he tino hoa tāku uh, like, i roto i taku ao, Hara i te um koroheke engari you know i au um i ngā tau pā tata nei Aye. um he tino hoa tāku ki Hawaii and koia tētahi o aku pou um ooh pātai nui tēnei pou kāre au hiki ana te mahue i tētahi. Ana pai ana pai ana. Yeah. E, i roto i te ao kapa haka, ina e mōhio ana tāua, a, te whānau Henare, a, taku whānau nō Matauri, a, hara noa iho ki roto i te ao kapa haka engari i roto i te ao Māori, a, āe, he, he, you know, e kī ana i te kōrero, takes a village to raise to raise somebody so um tika ana me mihi ki taku hapu ki aku hapu Kia ora. um Mm. ki aku iwi um me nga rangatira o roto Ae. aku kuia aku kaumatua you know kare taea te nama eh bro Mm. Tika. mm And Ae. tautoko korero i te kore koe hihia ana te wareware ki o Mahue tetahi o nga o nga pau na reira

E ngākau nui ana ki tēnei mea te kōtiti nāu te haere ki wāhi kē i te wā ka wehe au mō te kura ki Hawaii, koirā taku wā tuatahi puta i Aotearoa nei, so mai i reira you know tupu ake ki roto i au tētahi kākano, aroha nui ana ki te haere ki wāhi kē, engari i roto i aku haereere haere Ko te akoranga matua ki a Ivo, horekau he wāhi, he, he wāhi, he ahurea tū atu um, i Aotearoa nei. Mm. You know, i Ngai Māori. So, i, ko te waimārie nui ki au, uh, i kite au he aha kei mua tonu i aku kanohi, you know, te mm. kāinga. He, Tā tātou waimarie te noho ki roto i tētahi whenua pēnei. Nā te mōhio ki wā tāua whakapapa pēhe, pēpeha, pērā ki a Ngāi Māori. So, yeah, nui rawa aku haerere, haere kōtiti haere engari, yeah, te akoranga matua kai roto, ko tā tātou, you know, waimarie te noho tēnei i a tāua. Mm, tautoko katoa mm. i te tuahine. Nā reira, uh, hei whakakapi i a tāua, hanga poto rawa ngā kōrero na te na taku hihia ki te rongo i ngā mea katoa. Na, um, engari, uh, hei whakakapi ake i a tāua kōrero i te tuahine, he, mm. he kupu whakamutunga wāu ki ki o whanaunga, o, o hoa, o um, ki to hapu, ki a wai rānei? Ā, koirā pea te kōrero bro, just, you know, aku kōrero o mua tonu um i taua pātai, you know, um kia mōhio tātou, you know, nō whakapapa pēpeha um rongonui tātou, you know, he whenua ātaahua tā tātou, um and, yeah, kia mōhio mai tātou i tō mātou waimarie te noho pēnei. Kia ora. Whiwhi i roto i tēnei, ēnei wā taimaha, you know, o ngā māuiuitanga puta noa i te ao. I'm marika. You know, tā mātou haumaru ā-wairua, ā-hinengaro, ā-tinana, so yeah, just to appreciate what we have, basically. Kia ora, Mm. Mm. Nā, tēnā koe. Well, um, e mihi ana ki a koe i whai, whai wāhi mai te kōrero i runga i tēnei hōtaka i te tuahine, te pai te rongo ki um, tō ake ao, tō ao Māori, tō ao um, e tupu mai, tupu nei koe. Um, ai, ai. E mihi ana, e mihi ana mo te karanga my brother. E mihi ana. Na, kia ora. Kaupapa, he kaupapa nui um tau, so mihi ana mo te karanga. Kia ora, na, tena koe. Koia rā ko te whakaaturanga He Puke He Rangatira mō tēnei wīki hoki mai a tērā atu wīki ka rongo ai koe i wētahi atu kōrero mai nga rangatira o te kāinga Hoi nō hei whakakapi ake ko Pitimi tēnei e mihi atu nei ki a koe mai ngā kaimahi katoa i konei o Ngāti Hine FM ngā manaakitanga o te Runga Rawa ki runga i a koe me to whānau kia noho haumaru hai kona mai.